Мехурбан һәм мәхәббәт иясе булган Аллаһ исеме белән игътибарыгызга Бөек Ислам тәгълиматына багышланган дини милли программабызның бүгенге чыгарылышын тәкъдим итәбез. Ассаламагаләйкүм, газиз вә газәмәтле кырдашлар! Исәнмесез, газиз имандашлар! Балкыш программасында янәдән сәламләвебезгә бик шатбыз! Газизләрем!
Бүген Мөгътәбәр шәхесләребез рубрикасында без сөекле пәйгамбәребез хәзрәте Мөхәммәд Мостафа саллаллаһу алейхи вә сәлләмнең Аллаһ сәнгать сахибе булган мөэминнәрне сөяр дип боерган хәдис шәрифенә таянып, сәнгатебезнең җәүһәрләре хакында сүз алып барачакбыз. Без бүген Милләтебезнең бәгыренә тамырланган чын музыка, чын сәнгать һәм шушы чын музыканы, чын сәнгатьне бүгенге шартларда халыкка җиткерүгә бөтен көчен куйган кеше белән әңгәмә корачакбыз. Менә бөек җырчыбыз. Буыннардан буыннарга безнең йөрәкләребезгә җыр сәнгатенең Капкасын ачучы Зифа апабыз Басыйрова болай җырлар иде, Җырламыйм мин җырларымны, Күңелем тулган өчен. Мин җырлыймын җырларымны, Халкым, туган ил өчен, дияр иде. Ә менә Фәридә апабыз Кудашева әйтә салды. Җырның гәүдәсе, аның моңы, ә аның җаны, сүзләре, дияр иде. Ләйсән сеңлем, менә егерме беренче гасыр башы, буыннар алмашына, яшьлек дулкыны бер-берсен каплап килә. Менә бүгенге Җыр сәнгатебез хакында, әлбәттә, без, Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясенең артисты, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, баянчы һәм фольклорчы һәм дә продюсер Хәйдәр Сафин белән сезләрне таныштырачакбыз. Димәк, халкыбызның Кан тартышы. Халкыбызның җыры, моңы. Нинди генә шартлар булса да, кырыс холыклы заман ана аңа киртә була алмады һәм бүгенге көннәргә чаклы җырыбыз балкый. һәм милләтне тәрбияли. Ә хәзер сезнең игътибарыгызга Хәйдәр Сафин белән әңгәмә. Ул сезләргә булачак хайран тамаша хакында һәм җыр сәнгатебезнең бүгенге халык халәте хакында бәян итәчәк. Сезнең игътибарыгызга Хәйдәр Сафин белән төшереп алган әңгәмәбезне тәкъдим итәбез.

Якыннанрак танышып, аңа сорауларыбызны бирик. Хәйдәр абый, бу юлы сезне Уфага нинди җилләр ташлады һәм, гомумән, Башкортстан белән сезне нинди рухи күперләр бәйләп тора? Хәерле кич, кадерле тамашачылар, хөрмәтле Уфа халкы! Безне, ничек дип әйтик, Уфа халкы белән, Уфа сәнгать әһелләре белән бик күптәнге күперләр бәйләп тора. Без Һәр вакытта өлкән артистларыбыздан, өлкән шәхесләребездән үрнәк алып, үзебез дә алар белән танышып, дус таны яшибез. Аларның иҗатларына мөкиббән китеп, ул күпер алар безгә килә иде, без аларга. Бу инде минем белгән вакытта да 40 ел гомер үтеп киткән анарга. Бу өлкән шәхесләребез Мәгафәрова Хисмәтуллина әйтик, Фәридә апа Кудашева, Бәхти ага Гайсин, алар безнең бик якыннан аралашып яшәгән кешеләребез иде. Менә хәзергесе вакыттагы яшь буын белә безнең шулай ук иҗади дуслык җепләре дәвам итә. Дустанә яшибез аралашып. Былтыр без сезнең менә май аенда концертларыгыз булды бит инде. Сез Илһамият клубының ретро концерты булды бит. Сез бит инде шушы клуб белән җитәкчелек итәсез, әй бит? Менә шул концертлардан нинди тәэссоратлар белән кайттыгыз сез? Әлбәттә, бу безгә бик зур рухи көч бирде. Беренчедән, монда килгән артистларыбызны шул ук алыйк, Искәндәр Биктагировны, Газинур Фаррукшинны, Флюра апа Сөләймановны әйтәсе юк, ул инде 60 елга якын җырлый бит инде. Флюра апа, Рабига белән Фәрит Хатыйповларның гаилә дуэты бит инде, җырчы белән композитор. Аларның хезмәт стажын әйтик, алар 100 елдан артык хезмәт итәләр халыкка. Ә бүгенгесе көнне шул хәтле ул бит инде кинәт кенә Барганатны да туктатырга ярамый дип әйтәләр. Гомер буе халыкка хезмәт иткән кешеләр, э, биек шәхесләр, алар туктап калсаларга читен булыр иде. Бу аларга бер яктан инде әйтеп үтсәң ярый, матди яктан да ярдәм булса да, икенче яктан халык белән аралашу алар өчен бик зур

Әгәр дә бу буыннар ялгавы булмаса, безнең хезмәтебезнең кирәге дә калмас иде. Менә бу яшьләргә безнең тапшырып калдыру, бу төп бурычыбыз булып тора шикелле. Һәм шулай дип уйлыйм да мин аны. Безнең залда яшьләр дә бар иде, өлкән яшьтәгеләр дә, урта яшьтәгеләр дә. Залыбыз туп-тулы иде инде, аны телевидение төшереп тә алды бит инде, күргән булсагыз. Бу, миңа калса, Бик зур вакыйга булды һәм быел да менә шушы эшне дәвам итү нияте белән килдек инде Уфа каласына. Хәйдәр әфәнде, сез бит инде менә Казан дәүләт филармониясенең администраторы булып торасыз. Бу бит инде бик зур вазыйфа, бик җаваплы вазыйфа, вазыйфа хәзерге заманда. Э, сезнең эшләрегез ничек бара? Э, концертларны оештыру авыр түгелме? Ничек дип әйтик, оештыру җиңел түгел, чөнки җыр сәнгатенең сыйфатын ничек дип әйтик инде, Барыбыз да бу турыда сөйлибез. Бик түбән әйттеләр, чүп үләне баскан түтәлне хәтерләтә. Мин моны курыкмыйча әйтә алам. Чөнки бу күзебез үзебезнең алдында шушы хәл килеп чыкты. Ә элгәре мондый әйберләргә шик куела иде. Безнең сәнгать советлары бар иде. Алар аны җиз иләктән үткәрә иде. Сәхнәгә нәрсә Җырлавыңны, нинди җыр җырлавыңны, нинди сүз сөйләвеңне һәммәсен дә тикшереп, әйткәнемчә, җиделектән үткәреп чыгаралар. Ә хәзер э, барып алалар да залны арендага, кем тели шул җырлый, кем тели шул сөйли. Бу миңа калса бер генә дә күңелле әйбер түгел. Мин моңа фәкать үз фикерем бу минем. Монда Туфан абый әйткәнчә, милләт диеп сөйлибез, җыр турында сөйләгән булабыз. Ә менә Нәрсә эшлибез соң бу турыда, бу өлкәдә нәрсә эшлибез? Менә шушы нәрсә борчый. Ә менә бүгенге артистларыбыз минем эшләгән, менә мин алар белән бик күп еллардан бирле иҗади дуслыкта, алар фәкать түлке чын сәнгатькә шушы безнең халкыбызның җәүһәрләрен бүгенге көнгә китереп җиткереп, яшь буынга тапшыру өстендә эшлиләр. Менә безнең төп вазыйфабыз, килүебезнең төп сәбәбе шушында.

Хөрмәтле телевизор караучылар, сезнең каршыгызда Казан кунагы, Илһамият клубы җитәкчесе, ретро концертларны оста оештыручысы Хәйдәр абый Сафин. Менә, Хәйдәр абый, сез тиккә, юкка гына бүгенге көндә дә шулкадәр чын милли музыкага җан атып йөрмисез. Әйдәгез әле үзегез турында, кайсы яклар малае сез, сезнең ничек балачагыгыз кайда торып калды һәм сәнгатькә мәхәббәт Тегезнең тамырлары турында тыңлап үтик әле. Ул турыда инде һәммә кеше уйланадыр инде бүгенгесе көндә шушы хәтле гомерне яшәгәч инде аның 40 елга якыны 40 елы шушы зур сәнгать әһелләре белән үтте ә бала чагы килгәндә безне бит инде Безнең буын халкы андый махсус мәктәпләр безгә эләкмәде бит инде. Абыйлардан нинди мөмкинчелек булды, абый-апалардан күреп, минем бик музыкаль гаилә иде, әтием бик матур җырлый иде, әти мәрхүм. И, әнием дә бик тә сәнгатьне ярата торган кеше иде. Шуларда тәрбиясе булгандыр, ул заманда инде радио, телевидение юк бит инде, радиосы бар иде инде. Ә телевидение юк бит. Фәкать тики үзебез күргәнне, белгәнне генә тыңлап, өлкәннәрдән күреп кенә үстек инде. Ә минем якта туган ягымны сорасагыз, ул бик матур табигатьнең матур кочагында урнашкан, аннан бик күп сәнгать әһелләре чыккан Сарапа Садыйкованы алыйк, Фәхри ага Хөсәенов, Фәхри Насретдиновны алыйк, Фәхри Хөсәенов инде. Фирдат Салахов безнең якташ, безнең яктан бик күп шәхесләр чыкканнар.

Өлкәдә үземне бик бәхетле саныйм, чөнки миңа бөек җырчыбыз Әлфия апа белән эшләргә туры килде, студент елларымнан башлап ук. Аннан Илһам абый Шакиров белән бергә эшләргә туры килде. Менә Рамил Курамшин белән без баянчы, виртуоз баянчы Рамил Курамшин белән эшләдек Илһам Шакиров төркемендә. Менә бу концертта инде без әле уйлап торабыз инде. Рамил Курамшинны да күрербез дип, чөнки аның быел юбилей елы да. Ул бит инде җырлый да. Монда инде сөйләп китсәм, ул буын шәхесләре турында бик озак сөйли алам мин. Әгәр дә ул кирәк дип тапсак инде. Менә телевизор караучылар мөгаен Илһам абый Шакиров турында, шул аның белән эшләгән елларыгыз турында күбрәк ишетәселәре килер иде. Аның хәлләре турында. Әнә ул бит инде Тукай бүләге иясе. Менә әйтәләр, ул э, минем ишеткәнем бар, Тукай бүләге иясе э, булуы турында халык җырчысы үзенең шундый титулларын әйттермәгән имеш дип тә сөйлиләр аның турында. Әйе, ул э, исемнәргә аның бер кайчан да андый исе китми иде. Фәкать ул аны Илһам Шакиров дип әйткән игълан да шушылай җитә иде. Ул аның әйткән сүзе бар. Энем бит исем ул уйнамый да, ул җырламый да, ул фәкать исем генә дип әйтә иде. Спортчы бүген чыгып уйный алмаса, музыкант бүген уйнамаса, җырчы бүген шушы дәлилләй алмаса үзенең осталыгын, аның исем уйнамый да, җырламый да, аның шушындый фикерләре бар иде. Аның белән кызык әңгәмәләр корган бар иде. Ул бик тә матур итеп халыкка аңлата иде, өлкән композиторларыбыз турында, өлкән җырчыларыбызга, аннан соң матбугат битләрендә бик күп чыгышлар ясый иде без аның белән. Ничектер аның белән аның мәктәбен узу, ул Үзенә бер мәктәп. Илһам Шакиров ул менә моны эшләгез, моны болай итегез дип әйтми, ә үзенең үрнәге белән күрсәтә иде ул аны. Бу минем генә фикер түгел, аның белән эшләгән кешеләр, менә шул ук Фирднәс Салахов аның үз китабында матур итеп әйтә, ул бик тә дикъкать белән карап килде, һәрвакытта үзенең яшь буын җырчыларын үсешен киңәшләре белән, үзенең җыр үрнәкләре белән ярдәм итеп, ул бик тә безнең, ничек дип әйтик инде, Бик шәхсәбез аңа сүз дә таба алмыйм мин аңа. Ничек дип эндәшергә. Хәйдәр абый, менә сез хәзер телевизор караучыларга Илһам Шакиров турында сөйләгәч, инде аның белән очрашкандай да булганнардыр, чөнки аны белү, бергә эшләү, бергә киңәшү һәм аның әле дә мөгаен хәлләрен белеп торасыздыр. Э, бәлки аның да Илһам Шакировның да берәр җырын тыңлап үтәрбез. Бик рәхәтләнеп, бик тә мөмкин аны тыңлап үтәргә.

Хөрмәтле телевизор караучылар, хәзер инде Хәйдәр абыйдан Әлфия апа Авзалова турында сораштыру да урынлы булыр. Мөгаен, Әлфия апа белән эшләү үзегезгә бер аерым бер иҗат мәктәбе булгандыр, Хәйдәр абый? Әйе, Ул еллар инде, әлбәттә, мин яшь идем, бары тик миңа егерме ике, егерме өч кенә яшь иде. Студент вакыттан ук эшли башларга насыйп булды. Марс Макаров ничектер иҗади ял алды да, мине аның үз урынына тәкъдим итте. Шуннан соң инде укып бетергәч, Әлфия апа үз төркеменә алды. Ул вакытта инде, әйтик, болай бер генә концертны оештырып йөрү дә бүгенге көнгә күп Көч сарыф итсә, анда инде айлар буена без чыгып китә идек гастрольләргә, шул ук Урта Азияләргә, шул ук Себергә, Идел, Урал республикаларында, Татарстан, Башкортстан әйткән дә юк инде. Әлфия апа инде үзен ул Башкортстанда тудым, Татарстанда үстем, ике республика кызы дип, менә башта әйткән идегез, нинди җепләр бәйли дип, нинди генә фикергә килеп тотарсак та, бу безнең ике республиканың дуслыгын, Ике җөмһүриятебезнең дуслыгын хәтерләтә, ничектер аңлата. Бер кошның ике канаты бит инде без. Без аермыйбыз. Мондагы шагыйрьләрне дә мин кайсы Татарстан, кайсы Башкортстан дип, менә шул ук безнең монда ялгап китсәк, шушы фикерне дәвам итеп, шул ук Илдар абый Юзиевны алыйк. Ул бит Башкортстанныкы. Алыйк

Әдәбият сәнгатьнең атасы булса, музыка сәнгатьнең анасы дип әйтәләр бит инде. Шуның шикелле монда безнең бу өлкәдә сүз сөйли башласак, җырчыларыбызны, язучыларыбызны бергә кушып сөйләмичә мөмкин дә түгел. Аларны сөйли башлыйсың инде, шундук безнең алар белән композиторлар без килеп тоташа бит инде. Шушук бер үк нидә бит, бер үк өлкә бит инде аны ничек кенә дисәң дә. Шушылай дип әйтер идем мин. Хәзер бит инде менә сезнең Илһамият клубы оешуга да икенче ел киттеме, ике ел? Ул күбрәк китте инде безнең, безнең йөри башлавыбызга да инде ике-өч ел. Әйе, менә шушы клубның эшчәнлеге турында, анда кемнәр бар һәм аларның кайсылары Уфага киләчәк менә май аенда концертка, шулар хакында да әйтеп китсәгез иде телевизор караучыларга. Бу клубны безнең хөрмәтле директорыбыз Кадыйм Назыйрич Нуруллин оештырды инде шушы Өлкән артистларыбызны бергә туплап, аларга хәлдән килгәнчә матди ярдәм күрсәтү, ансы да кирәк. Һәм аларга рухи азык булып тора бит инде, аларны гастрольләргә алып чыгу. Без мөмкин булган, кулдан килгән барып да эшлибез инде. Ижау шәһәрендә булып кайттык, Ульян шәһәрендә булып кайттык. Һәм башта алда планнар көтә, икенче кат Уфага киләбез. Менә башкалабыз Мәскәүгә дә барырга җыенабыз без. Монда инде безнең Уфага кемнәр килә дисәк, шушык танылган шәхесләр без Флюрапа Сөләйманова да килергә тиеш инде безнең Фердинат Салахов, Газинур Фарукшин, менә Георгий Ебышевтың килгән юк, узган ел килмәде. Аны алып киләсебез килә. Рамил Курамшинны. Болар барсы да инде безнең өлкән чын талант ияләре.

Сез бит инде менә администратор һәм менә шул Илһамият клубының да концертларын оештырып йөрисез. Үзегез әйттегез, бүгенге көндә җырчылар күп, кем җырлый белә, концерт оештыра ала, шулай бит инде. Мөгаен, алар бер яктан теге, тупас кына итеп әйткәндә, конкурент та булып торалар кебек менә шундый чын сәнгатькә, чын музыка, җырга, мөгаен, концертларны оештыру җиңел түгелдер сезгә? Әлбәттә, оештыру җиңел түгел, сүз дә юк. Бу турыда барыбыз да беләбез. Әмма бит инде алар җырлыйлар, чөнки алар бер көнлек, ике көнлек җырлар бит инде. Ул турыда мин куркмыйча сөйли алам, чөнки алар киләчәктә милләткә нинди эз калдыра, шул турыда алар уйлый микән? Менә шул сорауны бирәсе иде. Аларның үзләре яза шигырен, үзләре яза җырын, үзләре җырлый, үзләре тыңлый. Алардан сорап карасаң, әгәр дә бер классик әсәрләрне башкара аласыңмы дип, алар аның исемен дә әйтә алмый, композиторын да әйтә алмый, чөнки алар белмим каян белем алгандыр һәм каян нәрсә, алар шушы үз казаннарында гына кайныйлар. Халыкның зәбыгы бозылып бара шушыга карап, менә мин шушы гына борчый. Ә аларның җырлавы, җырлау дип йөрүләре, бәлкем, начар түгелдер, ул күңеле начар да түгелдер. Ну, аларның бит ул җыры беркемгә дә кирәк түгел. Шул ук вакытта барыбер музыка сәнгатенә, җыр сәнгатенә бик талантлы яшьләр дә килә бит. Бик тә килә.
Менә алыйк, сезнең Биздәге районында туып үскән җегетегез. Филүс Каһиров бездә эшли Казанда. Ул Казанныкы гына түгел, ул Уфаныкы да, ул Казанныкы да. Әйтеп үткәнчә, Әлфия Авзалыбыз ике республика кызы булган кебек, бу ике республиканың да җегете, Башкортстанда туып үсте, монда да укыды, Казанда да укыды, профессор Зилә Даяновна классында. Зилә Даяновна да Башкортстанныкы, профессор, консерваториянең профессоры, анарда укыды. Ул бик талантлы җегетебез. Бектә Филүс Каһиров белән горурланабыз.
Хөрмәтле телевизор караучылар, әйтеп үтүебезчә, шундый матур вакытта, унҗиденче майда Илһамият клубының концерты була бит инде. Сез яңадан да әйтеп үтегез инде, анда кемнәр киләчәк, нинди җырлар булачак һәм халыкны нәрсәләр белән сез сөендерәчәксез? Монда чын мәгънәсендә ретро-концерт була инде бу. Монда шушы ук талантлы җырчыларыбыз кабатлап әйтәм, Газинур Фарукшин, Лена Бичарина, Фердинанд Салахов, Рамиль Курамшин, Искәндәр Биктагиров килергә, Флюра Паслейманова, Римма Ибраһимова, Менә шушылар дип өмет итәбез инде, шушы талантлы шәхесләребез киләчәк. Безнең студиябызга килгән өчен, безнең белән әңгәмә корган өчен сезгә телевизор караучылар исеменнән бик зур рәхмәт. Мөгаен, безнең Балкыш программасын караган һәр кеше 17 нче майда ретро концертын карарга барыр.

Партнеры – Центральное духовное управление мусульман России и Духовное управление мусульман Республики Башкортостан. Хөрмәтле телевизор караучылар, Илһам Шакиров, Әлфия Авзалова кебек легендар шәхесләр белән кулга кул тотынышып эшләгән Хәйдәр Сафин белән очрашу сезгә күңелле булгандыр дип уйлыйбыз. Димәк, май аеның урталарында чәчәкле майга тагы да бер нур өстәгән